Паша-ши? Сире малтанах сӑмах паратпӑр, Людмила Николаевна. Хӑвӑр пирки каласа парса ман кӗнеке мӗнле ҫуралчӗ сирӗн ҫиҫӗмпе туслашни? Ача пӑча тӗнчене сӑнлакан кӗнеке. Эсир ача пӑча чунне шалтан, таҫтан курма пӗлетӗр. Ҫут ҫанталӑка кӑмӑллани сирӗн пӗтӗмпех кӗнекере.

Ача-ача калавӗсене, хайлавсене эп пушӑран-пушӑ ҫав пек тема тупӑнсассӑн, ҫав пек сӑнарлӑх тупӑнсассӑн е тӳшек килсессӗн, тӗл пулсассӑн-и, ҫавӑн чухне лара-лара ҫынна хӑварма ҫыннӑ та хӑварма ҫын та кине хӑварма мӗншӗн тесен ятарласа кӗнеке ҫырап-ха тесе пикенсе ларманччӗ. А пӗлтӗр

Ҫутҫанталӑк пирӗн хамӑрӑн ҫӗршывӑн, хамӑрӑн тавралӑхӑн илемне туйса хамӑрӑн пуянлӑха ӑнланса пирӗн пурнӑҫ мӗнпе пуян, пирӗн тӗнче мӗнпе пуян, пирӗн чунсем мӗнпе пуян, ҫавна кӑтартас тӗллевпе ҫырнӑ Вӑл ҫакӑнта ҫырнӑ калав ҫинче пуринче те сирӗн пиркиех ҫутҫанталӑк

Йӳҫен те симӗс улӑп шӑршипе тутар ҫӑвҫисем ларать. Ҫав, ҫавсене пурне те пӗрле компонентсене пурне те пӗрле пырса ҫак тӗнчен мӗнне, асамлӑхне тултарас терӗм ӗнтӗ. Ҫавна ятарласа ҫӗнӗ ҫырта парӑр. Ҫак мӗнле повеҫӗнче?

Сывлӑш-вӗри витӗмне, чӑнкӑ кулӑмне, туссне те ӗҫе-хӗлне, ҫӗнӗ ҫурт чӑрӑштарса юрласа каҫсан ыттипе пикни, ҫак тата ытти ӗҫ-пуҫа Энтри ятлӑ ача-ӑнча тӗспӗпе куратпӑр, унпа пӗрле каҫхине ҫитетпӗр. Ҫав вӑхӑтра прозаиксем пурнӑҫа тутӑрӑнмалли кӑна мар, хурланмалли те тытӑнаҫҫӗ те систерет. Ҫакна эпир Хураҫи касси сустра тӑвать. Куратпӑр,

Пӗрлехлесе тата вуласа пынӑҫемӗн те мӗн асӑрхарӑм-ха? Чи малтанах ку таранччен вуланӑ хайлавсенчен пачах раснах урӑхла хайлавсем пулни куҫа кӳрет, курӑнать. Вӑт Эрмем Николаевӑн стиль уйрӑмлӑхӗсене пӑхас пулсассӑн малтан Еврипе Студент кӗнеки, малтан Чӗкеҫӗн Чӗкеҫ Алексей База танлаштарса лартӑм. Ун чухне пӗрремӗшкӗнеке пирӗн пата вулакан патне вӑл ҫитрӗ. Унта темле ҫавӑн пек лирикӑллӑх туртӑмӗ, психологизм сӗмӗ ҫав тери вӑйлӑ хӑйне евӗрлӗ. Тата ӗнтӗ прозӑлла сӑвӑ пек вӑл мӗнӗ. Унта стиль палӑрнисем ытларах ҫавна ҫывӑх тӑраҫҫӗ. Унтан куҫа килчӗ тӳрех мӗн ҫав психологи оборудованийӗсем пирки шутласа кӗрсе кайсассӑн хӗллехи уй-хирте автобусран аса юлнӑ ача амӑшӗ ашкӑрсен тӳрех чава хӑйне евӗрлӗ пӗр ӑна студентсемпе те ҫитсе аннӑччӗ. Кунта ачак тата тепӗр урӑхла тӗнче. уйрӑлнине ӗнтӗ эпӗ асӑрхарӑм. Кунта ӗнтӗ вот ак такой те палӑртрӗ, ача-пӑча тӗнчи, ҫут ҫанталӑк тӗнчи, тата ӗнтӗ ача сӑнар, сӑнарсене курас пулсассӑн ӗнтӗ сӑнарсем яланах мӗн пирки пулсан кӑсӑкланакан емӗрхи пӑтӑрмах, пӑтӑрмах, пӑтӑрмаха лекнисем тейӗпӗр. Вот вӗсен кашнин хӑйне майлӑ уйрӑмлӑхӗсене асӑхарӑм тата вуланӑ чухне каллех куҫа килчӗҫ ачалӑхри шкул урӑхӗнчи самантсем. Ҫак самант Ҫеҫенпе туслашни пире физика учителӗ каласа панӑччӗ хӑйӗнпе пулса иртнӗ истори. Чисти сирӗн пекех. Ага, вӑл та урамран выляса кӗрет, чупса кӗреҫҫӗ ӗнтӗ ачасем, ҫумӑр килсен ҫумӑр киле ячӗ хӑраттараттарать тесе. Пӗрпӗччен килӗнче. Вӑл та пӗрпӗччен ҫавӑн пек лару-тӑру куҫ умне калекалатӑн тесе каласа хуратӑр-и? Вӑл каласа панине куҫ умне кӑларса тӑратӑн тепӗр хутчен. Вӗсен килне вара вот кунта сирен вӑл мӗнле кӗрет розеткӑра, плавика, ҫав ҫавраки, ҫавра ҫиҫӗме килне кӗрет. Ага. Вӑл вара ӗнтӗ ней тӑп-туртса хусканӑ тумасӑр, тӑп-туртса ҫав ҫавӑнса ҫӳрет, ҫӳрет, ҫӳрет те тухса кайрӗ. Ӑна ӑна та тӗнче туман. Вӑт вӑл пире ӗнтӗ урокра ҫав саманта каласа парса мӗнле пулмалла, мӗнле тытмалла ҫавӑн пек каласа панӑччӗ. Коллеги те интереслӗ вӑт пурнӑҫра мӗнле иккен ҫырав вӑл ӗнтӗ учитель тейӗпӗр да эсир вот ҫыравҫӑ ҫав саманта ӗнтӗ хӑвӑр чӑтса тӳссе ирттерсе вот калавра тейӗпӗр герой мӗне чунӗнче тейӗпӗр ҫавна аталантарса тухса кӑтартни Валерий интереслӗ. Унтан чабаксем пирки вуларӑм та, Каллех хаман сӑйӗпе пирӗн мӗнсем чаласем йӑва ҫаврӑннӑччӗ. Вот вӗсем, вӗсем кунта чалкисем тапӑнаҫҫӗ, пирӗн вара чаласем хама хӑваланас аса илтӗм. Каллех вот вӗсем хӑйсене хӳтӗлеме, мӗне каламалла ҫав мӗнпур тейӗпӗр да кашнийӗнех чӑнах тейӗпӗр вӗсене ҫӑлма хӳтӗлеме тейӗпӗр мӗн вӑй-хӑват панӑ сыхлаҫҫӗ вӗсен тӗлне ҫӑлтӑр мар вӗсем чипер кӑларнӑ та кил картинче ӗнтӗ вӗсем мӗн аспект тӑрӑхӗнче унта йӑва ҫаврӑннӑччӗ вӗсем ӗнтӗ мӗн чӗпписене илсе тухасшӑн вӗҫме мӗн айӑпӑр ҫӳретпӗр ӗнтӗ кил картче хӑраҫҫӗ ӗнтӗ вӗсем ҫавна пула мӗн вӗҫсе пырсах ҫав пек мӗн тӑватчӗҫ сӑхатчӗҫ Вот ҫавӑн пек самант интереслӗ. Вӗсем эпир вӗт-ха кашни пӗринпе, тепринпе пулса иртме пултарать. Пурте вӗт-ха ҫавна ҫавӑн пек мӗн тумастпӑр тейӗпӗр сӑнарласа пама пултарни вӑл. А вот кунта мӗн? Вот эпӗ вулатӑп, тепри вулать. Тен, ҫавӑн пек самантсене коллег куҫ умне кӑларса тӑратса тепӗр хутчен пире ҫав вӑхӑта тавӑрни. Ӗнтӗ таврӑнмӑн эпӗ. хам вуласа ларнӑ ҫемӗн инке. Ку, паллах, инке каллех евӗрлӗ кӑсӑклӑх вӑратать. Унтан автор текех каларӗ инке, кунта чылай ӗҫ пулӑмӗ тейӗпӗр. Чылай ӗҫ пулӑмӗнче автобиографизм йӗрӗ пулни тенкӗ тейӗпӗр ҫавӑн пекех индивидуаллӗ тума май парать пулӗ хайлавсене. Паллах, инке пурне те вуласа тухӑп-ха эпӗ. Темиҫе хайлав кӑна вида пирки вуласассӑн ӗнтӗ вӑл каллех вот мӗн йытӑ сӑнарӗпе ҫыхӑннӑ хайлавсем пирӗн рус литературинче, чӑваш литературинче те йышлӑ. Эпир мӗне, пӗр студентпала мӗне, чӑваш литературинчи чӗрчинчен сӑнарсемпе ятлӑ диплом ҫыртӑмӑр, вот унта вара мӗн курӑнчӗ мӗн туса кайрӑмӑр та, кӗрсе кайрӑмӑр та мӗнле сӑнарсем ҫта мӗн-ха курӑнаҫ тесен те прозӑрине, проза, проза илтӗмӗр эпир. Вара ӗнтӗ унта тӗрлӗ сунарсене тупса палхӑмӑр, ну ҫапах та чи палӑрли йытӑ сунар. Ну, мӗн пур хайлавсене вулас тухман ӗнтӗ, вӑл заочница, ну ҫапах та. Вӑл тишкернӗ хайлавсенчен ӗнтӗ, чӑваш литературинчен пӑхнисенчен йытӑ сӑнарӗ курӑнчӗ. Унта тӗрлӗ йытӑ сӑнарӗсем. Вот кунта мӗн выҫ литературинче те пӗлетпӗр. Вот чӗрчун сӑнарӗ, чӗрчунпа мӗн пулса иртнине вӑл мӗнле шухӑшланӑ тыткаланӑ тата ытти те Скайберлина йӑлтах пӗлсе те ӗлкӗрейместпӗр пулса. Анчах та ҫавна ҫавӑн пек вот ку сӑнарта тейӗпӗр ҫын евӗрлӗ шухӑшласа, туйса, пӗлсе мӗн кирлине вот мӗн туни каллех ӗнтӗ ачана тыткӑнлама пултарать тесе шутлатӑп. Мӗншӗн тесессӗн эпир ҫитӗннисем те, ачасем те ҫавӑн пек мӗн вырӑс литературинче каштанлӑ сценарий тейӗпӗр те тата ытти те вӗсем ача-пӑча тӗнчишӗн пӗлтерӗшлӗ тесе каламалла. Автор ҫавӑн пек сӑнарласа пама пултарни те вӑл, паллах, хӑйне евӗрлӗ ӑсталӑх. Ну, малашне тата та ыттисене вуласа ӗнтӗ, ҫакӑнпа и чарнашӑн, пурнӑҫ укҫине тата пӗлесшӗн тейӗпӗр. Вӑт, хальлӗхе ӗнтӗ ҫакӑн пек шухӑшсем мана ҫуралчӗҫ. Тавтапуҫ. Пирӗнпе ҫуратнӑ ҫыравҫӑсем паян ҫырать. Анатолий Ильич

Но ман шухӑшлӑхла эпӗ урӑх ӗҫӗнчен шутласа ларам. Людмиланӑн питӗ лайӑх талант пур ҫак пекки. Енчен те калӑпӑр, ну, пӗр хӗр ҫул каялла вӑтӑр ҫул каялла Мускавра пурӑннӑ пулсан, ҫакӑн пекех шухӑшлавпала вӑл бригаду мелӗпе ӗҫлесе питӗ укҫаллӑ, нухратлӑ ҫыравҫӑ пулма пултарнӑ. Пасарна калаҫнине итлетӗр-и? Он кашни калаҫӑвӗнчен он, вӑл он хӑйӗн ҫырмалла мар Он, вот ларать пӗрчи микрофон мала Людмила шатӑрлаттарса каласа тухать те, вара унтан вӑл куҫарать, тепӗр ик-виҫ кунтан Людмила пӑса тухать, эпир калав турӑмӑр тесе ана пырса парать. Он вара кӗнеке Пӗр урӑхра пӗр кӗнеке, тепӗр урӑхра тепӗр кӗнеке. Ун чухне кӗнекесене пысӑк тиражпа кӑлараҫҫӗ. Ун чухне кӗнекесене кӗнеке лавккисенчи ҫынсем кӑшӑлтатса ҫӳреҫҫӗ. Ун чухне пит телевизор пусмаламаҫҫӗ те-ха, компьютер пусмаламаҫҫӗ те-ха. Вӑй вара ун чухне вӑл питӗ пуян, мӑнаҫлӑ. Ну, халь ӗнтӗ ун эпир хальччен пек хӗсӗнсе ҫитрӗмӗр те ӗнтӗ халь. Эпир халь бригада мелӗпе ӗҫлеме пур-ха пирӗн чӑвашсем хушшинче те бригада мелӗпе ӗҫлекенсем. Ну, калӑпӑр, пӗр куҫараканскер пӗрмай куҫарать такам сӑвви сӗнет вот унта, конечно, сисӗнет, что пӗр ҫын куҫарманни, но вӑл унӑн ӗҫӗ-ха ӗнтӗ, ун усси. Но вот ку ачасем валли-ҫке-ха, ачасем валли. Чӑнах та. Эп ачасем валли ҫырма хӑраплӑ, мӗн ҫӗнтерсен ачасем валли хам асаннесене ҫыркаланисем пур ман пӗр вунпумпилӗк калав ачасем валли. Но питӗ хӑрап, хам шухӑшран кайса каясран питӗ хӑрапӑр. Ачасемпе ачасен валли ҫинӗ чухне, ачасене калаҫтарнӑ чухне, вӗсене тавлаштарнӑ чухне хам шухӑшлав кӗрсе каясшӑн питӗ хурав тесе. Эпӗ вӑл питӗ сыхлануллӑ япала, питӗ хӑратакан япала. Вот ача шайӗ, ачам, вот эп халь чылай ҫынсене каласа пырап та, но вот хӑйсен ҫавӑн ҫитӗннӗ тата ачалӑха манма пуҫланӑ, маннӑ ҫынсем ҫырнисене асӑрханӑ чухне вара хӑй шухӑшлавӗ кӗрсе кать вара вӑл улттӑмӗш пилӗкмӗш класри, класри ачана та вӑл ҫитӗннӗҫем пек калаҫтарма пуҫлать эпӗ. вӑл ҫав те начар япала, начар япала. Ҫавӑнпа эп хӑрап ҫырма, хӑрап ҫырма. Но халь ӗнтӗ эпӗ Людмилӑна ырларӑм пулмалла сӑрлай. Ырларӑм пулмалла. Вот мӗнле калаҫнине, вона так шанашна кунта вот калавне

Тепӗр япала ӗнтӗ, нужнӑна тахҫанах пӗлеп те-ха ӗнтӗ. Вот сана эс хакӑр хӑв асилен-ши, асилместӗн-ши? Сана эпир ҫисе яма паман вӑхӑт та пулнӑ. Сана теприсен ушкӑнӗ, тепӗр ҫын ҫисе яма, ӑна, сана ҫисе ярас тенӗ. Ҫав чухне сана ҫисе яман тап, ҫисе яман, ҫисе яма паман тапхӑр пур.

Йывӑр сӑмах, эс ҫӗнтерӳҫӗ. Эс ҫӗнтерӳҫӗ. Эсӗ творчествӑра ҫеҫ мар, творчествӑра тоже унта ҫӗнтерӳ пулмалла ӗнтӗ. Пахалӑхлӑ ҫӗнтерсен, ҫам пек пулмалла. А тата эс ҫынлӑхӗнчен, хӑв пурнӑҫу енчен хӑвна мӗнле майлаштарса пырса эсӗ ҫӗнтерӳҫӗ.

А так питӗ кӑмӑллӑ пирӗн хурҫӑрӑк ҫамрӑк ачӑк-чӗртӗмӗри ҫыраканни те, ӳсӗпрекан ачӑк-чӗмсем валли те, пӑртак ҫул каннӑ ҫынсем валли ҫыракан вӑл ҫыраҫу пулнӑ питӗ лайӑх. Малашне те ӑнӑҫу сунӑр, татӑлӑҫсӑр.
Раиса Васильевна Воробьева. Пӑрне передач Людмила Николаевна ентеш. Людмила Николаевна пултарулӑхӗпе тахҫанах паллашнӑ. Малтанласа эпир ачасемпе унӑн спектакль премьерисене ҫӳреттӗмӗрччӗ ҫамрӑксен театрӗнче. Кӑтартатчӗҫ пулатчӗҫ унӑн спектаклӗсем. Ун хыҫҫӑн вара эпӗ кӑсӑкланса Наци библиотекинче Людмила Николаевна сӑвӑ пуххисен кӗнекине те илсе вуларӑм. Сӑвӑсене мӗнле тӗплӗнрех паллашас тесе тӑван Атӑлта пичетленсе пыракан романӗсене кашни номертен номере вуласа тишкерсе пыратӑп. Ну, ку кӗнекене те эпӗ лавккана кайсах кӑялтӑм, ал айӗнчех култӑр кӗнеке терӗм. туйрӑм ҫавна вӗренмелли, унта пӗлмелли питӗ нумай тесе.
Чӑннипех те, кашни калавра хама валли ҫӗнӗлӗхсем тупса пытӑм, ачасем валли кӑна мар, ҫитӗннисем, пӗлменнисем диван пеккисем пулма пултараҫҫӗ. Ку кӗнекене вуласан, вот сӑмахран, пӗрремӗш калава илсенех ӗнтӗ каларӗҫ ӗнтӗ, Каланисене чарӑнса тӑмастӑп. Кунта асламӑш ваттисем те ачасем хушшинчи ҫыхӑнусене питӗ лайӑх уҫса кӑтартать вӑл, ҫырса пырать. Мӗнле вӗсене ӑс-тӑн парса пыни. Вӑт сӑмахран, хӗвелпе вӑхӑта мӗнле уйӑрма пӗлмелле. Асламӑшӗ вӗрентет. Халь вӑрманта ҫӳреҫҫӗ-ха. Ҫак саманта ӗнтӗ ачасем пурте пӗлмесен те пултараҫҫӗ сӑмахран, вӑт кӑтартса ӑнлантарса хӑварать. Унтан тата тепӗр интереслӗ япала ҫавӑнтах ҫӗленсем ҫинчен каларӗҫ ӗнтӗ, хура ҫӗлен. Хура ҫӗлен ачисене йывӑҫсем ҫине хӑпарса кайса ҫутатать иккен. Тет-тет тени кӑна-ха, ну анчах та унта ӗнтӗ ӑна ҫырса хӑварнӑ. Интереслӗ япала, илтмен. тетелне те ӳкмен хамвалли сӑмахран.
Вот ҫурисем оказывается амӑшне ҫуратсанах ҫисе ярма ҫиме пуҫлаҫ тет. Ҫурисем тет. Тет, тет, пулнӑ ӗнтӗ вӑл сана пурнӑҫра. Пирӗн пурнӑҫра мар теп, вӗсен вот вӑрман ҫӗрисем лайӑх пӗлеҫҫӗ. Ҫисе амӑшне ҫисе ан лертӗр тесе пӗрерӗн йывӑҫ ҫинчен лартса пӑрахса пырать иккен. Вӗренмелле. сӑмахран, ҫак саманта каласа парас-ки. Ну, ыттисем ҫинчен чарӑнса тӑмастӑп. Ну, ҫавра ҫиҫӗм эп курман хам пурнӑҫра, тоже питӗ тӗлӗнетчӗ мӗнле япала шыв тесе. Унтан вара ҫил курма кайсан, паллах, вӑл ҫилла кӑтартнӑ питӗ тӗплӗн. Сӑнласа панӑ уй-хире те, тӗпе пулнине те халь ытлар. Ку йӑл пирӗн вӑхӑтра пулса иртнӗ япала. Эпир ача чухне ӗнтӗ курма кайнӑ колхозӗ председателӗ, радиопа калани, радиоузелсем ӗҫлени. Ахаль паянхи шкул ачи кӗрсе ларнӑ-тӑха шутлап. Вулап, сӑмахран, ним те пӗлмест колхоз мӗн иккенне. Ыйту тухса тӑрать ача умӗнче. Мария Николаевна, класс ертӳҫин, паллах, класс сехечӗ ирттерсе ачасене ӑнлантарса памалла. Ҫав вӑхӑтра мӗнле вӑхӑтсем пулнӑ? Паян, сӑмахран, фермерсем, усламҫӑсем. Фермерсем пирки ҫын мар. Вот, ну, ӗнтӗ халь паянхи заманапа илсе пӑхам-ха ӗнтӗ. Паянхи шкул ачи куҫӗпе пӑхсан, паянхи шкул ачи пулат. Эпӗ паянхи шкул ачи, сӑмахран, эп колхоз миникине вообще пӗлместӗм, сӑмахран. Ну, колхоз ют ман вӑхӑтри, тесе хама-хам канашларсем вуласа пытӑм ӗнтӗ. Унтан вара, ну, питӗ ҫӗр аннемӗр парне питӗ лайӑх, конечно, чӳлме тытӑнлартӑм тесе ашшӗ калани питӗ лайӑх ҫырса хӑварнӑ. Вӑт ача шутлать, мӗн вӑл тӳлме тыттӑн, сӗр умне лартсан, пӗр ӗмӗнрен вунӑ ун пилӗк сӗр умне тухать пулсан, ку тӳлмӗртен мӗншӗн упранместчӗ-ши тесе ачан пуҫӗ икӗ тавра шухӑш ҫаврӑнать. Пӗлмелле, Питӗр фантастика вӗҫӗрсе кӑларни хӑварнӑ. Унтан так, кайӑксем ҫинчен эп нихҫан та шутламан. Тӑваҫ-тӑвашшӑн кӗртсене йӑвисене ҫакаҫ, а мӗнле тӑваҫ ӑна?

Тӗлӗнмелле-ччӗ. Ҫынсем ҫырла, хура ҫырла пуҫтараҫҫӗ. Вӑл ӑна турат сумка сыхлантараҫҫӗ. Паян ӑна вӑлчать. Вара ӑна вӑланлантарать. Ку тет корнепластика. Ҫак искусство тесе калать. Халь корнепластикине кӗрсе пӑхаймарӑм-ха интернета. Ну, хамӑрне кунта пуркӑнӑҫне ҫырса хутӑм.
ҫӗнӗсемех терӗ. Корни классика, ҫак искусство тесе ача калать. Унтан повесть мие вулама пуҫларӑм та хама валли тата ҫӗнӗрех тупрӑм. Акатуй пырать. Унта рисаксем чупаҫ ӑмӑртӑва хутшӑнаҫ. Вӗсене ӗнтӗ паллах лайӑх пӑхаҫҫӗ. Ӑмӑртӑва хутшӑниччен тата вӗсене, оказывается, ҫӑмарта ҫитереҫҫӗ иккен.

ачасем валли мӗнле каламалла, ку кашни калавпа вуласа ачасем тем чуль хӑйсем валли ӑс пӗлӳ илеҫҫӗ тесе эпир питӗ ӗненетӗп те шанатӑп та сире чунтан саламлатӑп. Сирӗн ӑсталӑх пысӑк, тавра курӑм питӗ Таалӑх, тем те пӗлетӗр, тем те тӗпчетӗр, и питӗ илемлӗ чӗлхепе, ӑнланмалла чӗлхепе ваттисен калавӗсене те питӗ епле ҫавӑрса-ҫыпҫтарса пыратӑр. Питӗ чунтан саламлатӑп, сирӗн пултарулӑх ҫулӗ аллипе катӑр пултӑр, ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ ҫакӑн пек кӗнекесемпе литература

Эпӗ Шурши илни татма каякансенчен те илтнӗ. Чӑнах та мӗн сиксе пӗри калатӗн те хӑлха патӗнчен мӗн туса кайрӗ тет, ишсе кайрӗ тет, ҫын ҫине сиксе. Ҫавӑн пек чӑнах пуль япала. Ну, ку кӗнекене ҫиҫӗмпе тухса ҫын тӳрекене вуласа тухаймарӑм. Ну, ҫынсем, эсир ҫакӑнта ларакансем калаҫни тӑрӑх, вуланинчен те ытларах мантӑм тесе шухӑшлатӑп. Улӑхан тӑван Атӑлта тухса пыракан роман сыпӑкӗсене вулатӑп, питӗ киленсе вулатӑп. Мана мӗн тӗлӗнтерет, Людмила Николаевна ҫырма пуҫличчен архивра мӗн чухлӗ чакаланса ларнӑ-ши Вӑл питӗ, питӗ пысӑк ӗҫ вӗт-ха. Документлӑ ҫырма, роман-ҫырма питӗ йывӑр пулӗ ӗнтӗ. Сире малашне те ҫапла ӑнӑҫу сунатӑп. Романовсене кӑларсах пырӑр, пичетлесех пырӑр, эпӗр вуласах тӑрӑпӑр. Ӑнӑҫу сире! Людмила Николаевна, пултаруллӑ ҫыравҫӑ пирӗн. Унпа эпӗ хамӑн ентешӗмпе мухтанатӑп та, савӑнатӑп та тата ӑнӑҫу сунатӑп. Ну, пӗр-пӗрне пӗр тахҫанах пӗлетпӗр темелле. Кунта кӗнеке калавӗсем эпӗ редакторта чухне, Тӑван Атӑл редакторӗ чухне пичетлени ҫапла вӗт. Пынӑ, пынӑ. Вӗсене эпӗ хӑйне куҫранах ырланне калармӑшӑн тесе сен эпӗ вӑрман ҫынни. Манран каҫар та, вӑрман тӗнчине манран лайӑх пӗлекен тен сахалтарах та. Эп сӗм вӑрманта ҫуралса ӳснӗ. Кунта ырламалла чӑнах та мана вӗсем питӗ ҫывӑх пулчӗҫ. Ӑна тата ҫиҫӗм пирки каласа патӑн. Вӑл чӑн-чӑнах та ҫам пек пулса иртнӗ. Манпа та пулса иртнӗ, килте ларатӑп. Прок, ҫавӑнтан пробкине ҫапса унта чиксе хунӑ сивӗ кӗресрен лӑкланӑ тепӗр. Тапса тухрӗ те ҫумать. Пырса пусрӑм ҫавна, вара сӳнтертӗм ӗнтӗ. Анчах ҫав кунхине манӑн юлташа ача ҫапса вӗлернӗ. Ҫиччӗмӗш класра ҫиччӗмӗш класра вӗренекене. Ҫавӑн пек пӗчӗк ачана-и? Ну, ҫиччӗмӗш класра вӗренет. Ҫавӑнта ача ҫапса вӗлернӗ. Уламсаран сӑвӑсем, лайӑх сӑвӑсем ҫыратчӗ. Ман юлташ пулса иксӗмӗр пӗрле вӗреннӗ, ача ҫапса вӗлерчӗ. Тепӗр, тепӗр поэт Уламсаран тухатчӗ. Ӑна вара ӑҫта ҫапнӑ? Килте. Эп вилнӗ-ха уйра, кӗтӳре ҫапнӑ. Килте. Вӑл тытнӑ та вӗсем Улмарпа тухнӑ вӑйлӑ ҫумӑр ярать. Килне кӗреҫҫӗ. Килне кӗреҫҫӗ те апат ҫимӗҫ ларнӑ вӑхӑтра ҫапса вӗҫерет. Эп ман нимле те ӗненес килмерӗ ҫавна, мӗнле Ларнӑ ҫӗре сӗте ҫапна. Ну, Кӑна лампочка, лампочкӑна мӗн туса, лампочки катса тухса хӑйне лексе сам пырса. Ну, Юрий, ку капла пултӑр, пултӑмӑр. Ну, кунта эпӗ эп сирӗн сӑмахсемпе пӗтӗмпе килӗшетӗп. Эпир Людмилӑпа пӗр-пӗрне лайӑх пӗлетпӗр. Сӑмахран, вӑл канистӑри роман ҫырать. Эпӗ ӗҫленӗ чухне тухнӑччӗ те,

Ну, эсӗ каҫар, эп каҫсах мухтав юри кӑна мар, ку пачах та Людмила Николаевна сире пырса тивмест. Эсӗ мана хӑвӑн пултарулӑхупа пӗтӗмпех тивӗҫтеретӗр. Урхи пирки калаҫрӑн, кунта, кунта варкӑш пырать. Вот. Шел пулин те, Пирӗн Ивҫанпа Людмила Николаевна сире пӗрре те пырса тивмест. Эп урӑххи пирки. Пирӗн эпир мухтассишӗн савӑнса каятпӑр. Ҫав тери пӗр ялан мухтав юри те мухтав юри. Критика пирӗн пачах та ҫук, шел пулин те. Пӗринчен шутлатӑп, хальхи ҫынсене, ҫыравҫӑсене вӗсен телейлӗ-ши вӗсем, тепӗр шутлатӑп та, тесе илсесрех пуль ҫакӑ тесе. Пирӗн вӑхӑтра эпир хӑраса тӑнӑ, мӗн те пулин начартарах япала ҫырсассӑн пире пырса тӳнкке кӗрсе пынӑ. Халь никам та ҫук, пурте те хӑратпӑр. Мӗншӗн тесессӗн чие ҫав тери чирленсе кайрӑмӑр. Ырланине, ырланине пӗтӗмпе юратаҫҫӗ, хурланине, тӗрсне каланине юратакан ҫукпа пӗрех. Отмскер патне пырса ҫавӑнта мар Мӗншӗн ҫавӑнпа литература пирӗн шайӗ ӳссе илмест. Вара тепӗр хутӗ чухне шутладӑп та, эх, тетӗп, ӑҫта-ши Петӗр Хусанкай, ӑҫта-ши Илпек Микулайӗ, ӑста-ши Александр Артемьев, ну, пухусенче, писательсен пухӑвӗнче ҫӳренӗ Илпек Микулайӗ, Пысӑк писатель ҫапах та кӗҫӗнрех писательсен япалисене вулатчӗ, пухура калатчӗ, хӑрамастчӗ. Мӗншӗн эпир хӑравҫӑ ҫынсем ҫав тери? Мӗншӗн тесе чӗтетпӗр? Мӗншӗн тесе хӑйсен ырлавне пӗтӗмпе юратаҫҫӗ, тӗрӗсрен калаканне юратакан ҫук. Ну, малалла калӑпӑр.

Сӑмахран, ӳнер кӑна вот, пӗлтерчӗҫ. Е паян вӑл чи лайӑх хӗрарӑм роль номинацире вылянӑшӑн иккен, е чи лайӑх арҫын роль номинацире вылянӑшӑн, ҫавӑн пек мӗн тунӑ? Ҫак калани тӗрӗс-и? Шутласа пар-ха. Вара пирӗн артистсем лайӑх рольте кӑна выляма вылясшӑн пулаҫҫӗ номинаци илес тесен. Анчах мӗне усал, хаяр ҫынна та лайӑх выляма пулать артистӑн. Вот ӑҫта вӑл артист, ҫапла вӗт. А пирӗн чи лайӑх хӗрарӑм роль вылянӑшӑн вара ку тӗрӗс мар ӗҫе, тӗрӗс мар. Ҫавӑн пеккисем мӗн чухлӗ пекрен Тата вот, ну, если мы делаем, ну, журналистика тухакансем те Hollywoodра темӗншӗн вӗсен юман ырласа каласа каласа ҫасах килмест. Вот пӗри темле каялла семинар ирттерчӗҫ. Темшӗн студент пынӑччӗ. Тӗлӗнтӗм. Тавра курӑмӗсем мӗн тери пӗчӗккӗ. Хальхи вӑхӑтра мӗн кӑна тупма ҫук. Ҫав тери ҫырма та пӗчӗк тавра курӑмлӑ япаласем. Вот. Коллег ҫав критика ҫукки пӗлтерет пире. Критика. Унтан Вот пирӗн вӗреннӗ эпӗ чӑваш уйрӑмӗнче вӗреннӗ, но журналистика та ӗнтӗ пире арҫын ун чухне арҫынсем нумай кӗретчӗҫ вӗренме. Мӗншӗн тесен журналистика илӗртнӗ. Халь пачах та пур-и унта арҫынсем вӗренекенсем? Пичахов. Чӑваш уйрӑмӗнче те ҫук, вырӑс уйрӑмӗнче те пачах та ҫук. Чӑваш уйрӑмӗнче те аран-аран хӑйхи кайки ҫынсем кӑна пыркалаҫҫӗ. Шел, ку вӑл арҫын ҫукки чӑваш пӗтсе пынине пӗлтерет. Яланах калатӑп, Пӗр ҫыравҫӑ та халь юлашки вӑхӑтра арҫын каччӑ яш тухмасть. Ку пире инкек. Мӗншӗн тутарсен пур, мӗншӗн марисем пур, мӗншӗн удмуртсем пур, а пире мӗншӗн арҫынсем ҫук. Куччӗ халӑх пӗтессине пӗлтерчӗ. Ҫав тери пысӑк хӑрушлӑх ку. Унтан вот журналистика пирки ҫитрӗмӗр. Пире Иван э, Яковлевич Тенюшев пӗлетнӗ. Пӗччен. Ҫав эпир унтан тен хуларах та панӑ пуль, вӑл курсларах та пӑхма чаплать-и, кам вӗренни манчӗ пӗлместӗп. Анчах ҫав пӗччен мӗн чухлӗ вӗренме пултарнӑ. Чӗлхе ыйтӑвӗпе те ҫав пӗр ҫын вӗрентететчӗ. Вот. Унтан калӑпӑр, вот, ну, шӑпӑрланӑ те паратӑп. Эпӗ шел пулин те вуламан шӑпӑрланне сывлине, Людмила Николаевна, ку вӑл ман питӗ пысӑк айӑп. Анчах та вот итлер радиона е хаҫат вулатпӑр. Хыпар вулатӑр-и-ши? Ытти хаҫатсем вулатӑр-и? Вулӑр-ха. Шӑпарла унта та радио калаҫать. Писатель шӑпӑрлансем патне кайрӗ. Садике кайӑк шӑпӑрлансем патне. Шӑпӑрлансем ӑна тарапа ат кӗрсе илнӗ темскер. Шутласа пӑхӑр-ха, ма мӗншӗн эпир ашмари словарьне пӑхмастпӑр? Мӗншӗн ахаль словарье пӑхмастпӑр шӑпӑрла? Мӗн те пулав вӑл? Шӑпӑрлавӑн ҫав тери хӑрушӑ япала. Ну, эсӗ ӑна вырӑсла тунӑ непутевый тесе куҫарнӑ-ха.
Непоседование.
Непутевый тесе Афанасов хӑйне килте ҫуталанӑ. А, ҫавна куларӑм, юрӗ, юрӗ. А Пачах та шӑпӑрлан Никосиповна тӳрлетмест. Шӑпӑрлан пур, ҫав тери усал чир ӑнӑ чӑвашсен. Вара, вара ҫавӑн пек мӗн тунӑ? Енчен те... Непоседа я усадьба. Шӑпӑрлан. Шӑпӑрлан.
Вот ухмахла ӑна, ӑна хӑвӑртах пӗтермелле. Шӑпӑрлан пулсассӑн. Айванлӑх вӑл. Пулар пулӑр. Вӑл ҫав тери, вара ҫынсем ылханнӑ ҫакӑн пек. Чи пысӑк ылхану ҫакӑ шутланнӑ. Сан сирӗн килйышна шӑпӑрлан шӑлса тухтӑр тени ҫавӑнтан вӑйлӑ ылхан пулман. Мӗншӗн те... Э? Темиҫе пӗлтерӗш пуян. Пӑхӑр, пӑхӑр. Ашмарина пӑхӑр. Не посыпь, да вӑл? Ну, Юрий Юрий, ну, чьи, чьи пӗлтерӗш у шӑпӑрлан чир вӑл. Чир, ҫавна ан манӑр. Чи вӑл чир. Шӑпӑрлан э, Ашмарина вуласассӑн тӗлӗнсе каятӑн. Тата халӑхра, халӑха илсессӗн, халь те чӑн-чӑн чӑвашла пӗлекен ҫынсессӗн, и шӑпӑрлан мӗншӗн шӑлса тухса каймасть. Чӑвашсем ҫуратнӑ вун икшер, вун ҫичӗшер ача. Вара аран-аран юлнӑ пӗрер икшер ача юлайнӑ. Вӑл ҫампа шӑпӑрлан шӑлса кайрӗ тенӗ. Вот. Ну кунта эсир ан ҫиленӗр, кунта Людмила Николаевна сирӗн ҫук. Ага. Вот Ашмарина похоже. Интереслӗ ведь интереслӗ.
Ага. Терлерен мар, чи малтан эпир темле пусма булдара. Ну, Чехияда анса братишка, Давай я буду эпир шуттана давай турбадан астана выстапа, беке. Абый, солнышко. Вот она, она такамсем туса каяҫҫӗ те, эпун пек тесексем нумай турса пама пултаратӑр. Вот сӑмахран ас турса паратӑр. Ага, тебе илтер камана. Ага калаҫҫӗ хура, хура агыш. Мӗне хура акӑш теме юрам, э, хура акӑш теме юрамас. Мӗншӗн юрамас хура акӑш? Вӑл ҫав тери тӗрӗс мар хура акӑш. Она пӗлмелле чӗлхене малтан. Кыш вот, кайӑк. А хура акӑш уже ҫавна пӗлтерет вӑл. А хура акӑш тени вӑл, анчах ҫуллы ҫу тени пулать. Василий Гаврилович,

Вӑл ӗлӗкхи пӗлтерӗшсене Ашмарин вӑхӑнчисене вот мӗнле хӑш тапхӑрта сӑмах мӗнле вырнаҫса ларать, хӑш, хӑш тапхӑр ҫак тӗлне ҫитиччен шӑпӑрлан сӑмаха мӗнле пӗлтерӗшпе усӑ курнӑ? Чылай. Вот. Ӑна эпир нимле те хирсе вот пырса яраймастпӑр. Пырса яраймастпӑр. Вот чӑнах та тен, мӗнре ашмаринра пур та пуль ун пирки, пур та пулӗ. Но ҫавӑн пек пурнӑҫ аталанса пынӑ. Пирӗн ача литератури, ачасен литератури вӑл ӗнтӗ калӑпӑр сӑйӑплаҫу пуҫлансассӑнах аван ӗҫлеме пуҫланӑ ачасем валли. Вот також вӑхӑтра ҫапла хаҫат-журналта мӗнле аталанса ҫирӗпленсе ларнӑ,

Улата имя кертӗм пӗрин калавне. Вӑл готовый сценарий Людмила Николаевна. Кинори кӳрекенсем валли, чӑвашла кино кӳрекенсем валли уйрӑмах. Вот руководство к действию. Унта ним те шухӑшласа паймалла мар, вӑл готовый япала, мӗн туять ачачча. Мӗнле колоборда сывлӑш, мӗнле курӑк, мӗнле симӗс, унта веҫех пур. Чӗнсе калас килет хам енчен ӗнтӗ, кӑна юттупа кӑларса хурап, режиссерсем валли фильма та пырса Людмила Николаевна пирӗн валли ним те ҫук-ши тесе сӗнсе калап фильма та курмашкала. Ҫиҫӗм пирки, ҫавра ҫиҫӗм пирки тен вуланӑччӗ, вӑл ӑна чӗрӗ пуль тесе те калаҫҫӗ. Вӑл унӑн чунӗ пур е шухӑшлама пултаракан пирки калаҫҫӗ. ҫавраҫисене. Халь астумастӑп, Стругацкисем янтарь тата камсем ачан чечекне вуланччӗ. Ученӑйсем тепре эксперимент тӑваҫҫӗ те. Мен ҫавраҫисем килет те, вӗсен ӗҫлеме чӑрмантарать. Паранта при рабочий тарӑхса ҫитет, кӗреҫе пӳртсем та ҫав ача ҫавраҫисемпе хӑвалама пуҫлать. Леш тарса ҫӳрет. Ҫавӑн пек япала пур. Шухӑшласа парни кала кӑна пуль, но ҫакна вулани астӑвар. Тата мӗн каласшӑнччӗ? Астумастӑп, Стругацкийым да, мане ҫав, фантастика пулма юратап та, кам, камне халь калаймастӑп, может, анда Ефремов книгинче вӑл, ҫав япала пур. Инстра кнеҫа дере лайт уна, Людмила Николаевна. Пахсалар кунайда. Куплашпике. Ҫав тери ӗненмелле, ҫав тери эмоция некогда сапана пултарнӑ. И шалви черно-белый иллюстрацисем те ҫав тери кӑмӑллӑ война. Ман шутпа, ҫак мӗнсене шухӑш кӑмӑлне лайӑхтарса пама пултарнӑ. Мастер ӗҫлеме.